Salam mähriban adamlar. Syrly Utymyzyň bu gezekki sanynda dünýä ýüzündäki hemme adamlar tarapyndan tanalmaly bir gerçek adam barada bolan bir wakany size gürrüň bermekçi. Bu gerçek Naýym Süleýman ogly bolup, Köpüňiz bu barada öň eşiden bolmagyňyzam mümkin. Naim Süleýman ogly bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda doglan, dünýä ýüzi boýunça meşhur tanalýan bolgar türk olimpiýa agyr atletikaçysy bolup, ol agyr atletika boýunça ýedi gezek dünýä çempiony we üç gezek olimpiýa altyn medalynyň eýesi we elli bir gezek dünýä rekordyny goýandyr. Süleýman ogly bedeniniň agramyndan iki ýarym esse köp agram alan ilkinji we ýeke-täk agyr atletikaçydyr. Ol kiçilikde özüniň beýle talandynyň bardygyny bilmeýärdi. Ol tötänden bir agyr atletikaçy tarapyndan bilinýär. Ol adam Süleýman oglundan agyr atletikaçy bolasyň gelýärmi diýip soraýar. O-da bilemok diýip jogap berýär. Onnoň bu ýagdaýy Naýymyň kakasyna aýdyp, ony sportzala getirdip, onuň talandynyň bardygyny kakasyna hem görkezýärler. Soňra Naýymy sport mekdebe geçirip ýatymlaýyn okadyp, tälim berýärler. Naýym bu mekdep döwürlerinde şeýle gowy tälim alyp, özüni gowy edip ýetişdirýär. Ol şol döwürler hem daşary ýurtlara ýaşlary gidip başlap, köp sanly baýrakly orunlara eýe bolýar. Soňra ony döwletiň milli sport toparyna, ýagny belli sportsmenleriň ýygyndysyna alýarlar. Naim şol wagtlar özüni dünýä ýüzüne tanadyp başlapdy. Oňa döwlet tarapyndan ulag we başga-da baýraklar berlip sylaglanýar. We indi geleliň esasy meselä. Eger-de kartadan bilýän bolsaňyz, Türkiýe bilen Bolgariýa döwletleri goňşy döwletler bolup ýerleşýärler. Bir müň dokuz ýüz segseninji ýyllar töwerek we ondanam öňräkden bäri Bolgariýa döwletiniň içinde Türkiýe döwletiniň raýatlarynyň kiçiräk bir topary serhet bölünişik döwründe araçäkde galyp şol ýerde ýaşaýardylar. Ol ýaşaýjylaryň arasynda Naýym Süleýmanoglynyň maşgalasy hem bardy. Başda araçäkde ýaşaýanlar üçin hemme zat öňki ýaly dowam etýärdi. Ýöne haçanda bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýyl gelende, Bolgariýa döwleti uludan mejlis geçirip, käbir möhüm temalar boýunça üýtgeşmelikler geçirdiler. Bu döwlet özüniň raýat sanynyň azlygy üçin, serhet bölünişikde özleriniň araçäginde galan Türkiýe döwletiniň raýatlaryny öz döwletiniň hasabyna geçirmeklige Ýokary palatanyň agzalary bolup karara gelýärler. Olar türk raýatlaryna täze pasport berip, olaryň atlaryny, familiýalaryny Bolgariýanyň ene dili bolan slawýan dilindäki atlara geçirip, ähli türk dilinde okadylýan mekdepleri ýapmaklygy, türkçe gazet-žurnallaryň çykarylmazlygyny, we ýene-de gepleşikde türk dil ulanmaklygy doly ýadada gadagan etdirler. Öňe garşy çykanlara hem berk çare görüpdirler. Olar hatda öz ata watany türge geçmekligi hem gadagan edipdirler. Şol döwürler Naýym döwletiň milli sport toparynda bolup, dünýä ýaryşlaryna gatnaşyp ýördi. Ol bu bolýan zatlardan kän habar bile ýokdy. Ol bir gün ejesi bilen telefonda gürleşende, bir zatlaryň ýaramaz gitýändigini duýýar we öýüne tarap ýola düşýär. Ol öýüne baryp, bu bolýan zatlary görüp, ýagny ejesiniň kakasynyň pasportlaryny görýär. Olaryň ady-familiýasy üýtgedilmegine gaty bir jany ýanýar. Bolgariýa döwleti hatda mazarlyklardaky ölen adamlaryň daşlarynda ýazylgy duran atlaryň üstünden täze atlaryny, ýagny slawýan atlaryny ymama ýazdyryp çykartýarlar. Aradan çykan garyndaşlaryny görmek üçin mazarlyga baran Naýym bu zatlary görüp haýran galýar. Ol bu bolýan zatlara hiç akly çatman, agyz tutýardy. Oňa çenli Naýymda ilkinji talandynyň bardygyny gören adam, ýagny obadaşlarynyň biri onuň ýanyna gelýär. Ol onuň bilen gürleşip, ähli bolýan zatlary hasam açyp aýdyp berýär. Ýagny onuň aýtmagyna görä, öz zatlaryny üýtgetjek däl diýenleri, Ýörite düzediş işlerini geçirilýän ýere alyp gitýän ekenler we ol ýerde gynap, ezip bilen közençliklerini görkezerler eken. Hatda musulmanlarda doňuz etini iýmeklik haram diýip düşünilýänligini bilip hem, olara mejbury ýagdaýda doňuz etini hem iýdiripdirler. Ol adam hem şol ýerde bäş ýyllap bolup gelipdir we Naýmdan bu ýerde ýaşaýan türkleriň üçin, öz watandaşlaryň üçin, we olaryň atlary dünýä ýüzünde ýatdan çykarylmazlygy üçin näme edip bilersiň diýip soraýar. Naýym-da, Men näme edip bilerin diýip soraýar. Ol adam oňa, Her bir adamyň özüni gorap biljek bir ýaragy bardyr. Sende näme bolup biler, ony özüň tapmalysyň diýip aýtýar. Şeýdip birnäçe wagt geçensoň, Bolgariýa döwletiniň milli sport topary Awstraliýa ýaryşa gitýärler. Ol ýere baranlarynda Naýma Bolgariýa türklerinden bolan öz watandaşlaryna duşýar. Olar Naýmyň gelerine garaşyp ýören ekenler. Olar Naýmdan Bolgariýadan gaçmaklygy, ýagny öz watandaşlaryna kömek etmek üçin Türkiýä geçmekligi planlaýarmy diýip soraýarlar. Naým başda pikirlenip öz maşgalasyna zeper bererin öýdüp, Bu pikiri kellesine salmajak bolýar. Ýöne pik soňra pikirlenip otursa, eger-de Naýym bu bolýan zatlary gürläp tutuş dünýä ýüzüne eşitdirse, olara kömege geljekdigine ynanyp, gaçmaklyga razy bolýar. Olar gaçmak üçin plan düzýärler, ýöne gynansak-da ol düzülen plan başa barmaýar. Naýym dagy geçişmän ertesi gün yzyna gaýtmaly bolýarlar. Ýöne, olar bir ýyldan soň ýene-de Awstraliýa ýaryşa gelmelidigini eşidýärler we şonda bir zatlar ederis diýip gürleşip goýýarlar. Naýym Bolgariýa geleninde, Bolgariýaň paýtagty Sofiýada ýaşamaklyk üçin oňa ullakan öý sowgat etýärler we ýene-de oňa gutlama dabarasy geçirilip, ol dabarada oňa garryşylmadyk ýagdaý bolup geçýär. Bolgariýa döwleti Naim Süleýmanoglunun adyny üýtgedip, Naum Şalamanow diýip goýup, oňa şol dabaraň içinde täze pasport berýärler. Ol bu pasporty görüp, gahary gelip, ol ýerden çykyp gaýtýar. Ertesi gün ýene oňa beterinden beter zat gabat gelýär. Ol irden bilen öýünden sport zala gitmek üçin çykanda, oň ýanyna iki sany adam gelip, On bir ýyl alyp gaýtýarlar. Naýym dagy barmaly ýerine baransoň, oň eline bir list berip, onda ýazylgy duran zatlaryny telewideniýe üçin okamalydygyny tabşyrýarlar. Naýym listde duran zatlary okamajak bolsa hem, oňa zor bilen okatdyrýarlar. Ol hatda, Naýym Süleýman oglunyň Bolgariýa döwletiniň üsti bilen dünýä belli çempion bolandygy we Bolgariýa döwletini gowy görüp, onuň etýän syýasatyny goldaýandygy diýen ýaly hat ýazylgydy. Naim haty okap bolansoň şeýle aglaýar. Ol öz watandaşlaryna edilýän zulumlara onsuzam jany ýanyp ýören wagty oňa beýle zatlar etdirip, ýarasynyň üstüne beter duz sepýärdiler. Şeýdip aýlar günler aýlanyp, bir ýylam geçýär. Naim dagy Awstraliýa täzeden ýaşa gitýärler. Awstraliýa baranlarynda Naýymy aýratyn başga bir ýere äkidip, ony göz astynda saklaýarlar. Ýagny, nirä äkitse-de onuň ýanyna iki adam salyp gözegçilikde gezdirýärler. Ertesi gün Naýym dagyň topary ýaryşa gatnaşyp, birinji ýer alansoňlar, olar üçin agşamlyk gutlama dabarasy geçirilýär. Şonda hem hälki gaçmak üçin kömek etjek bolýan adamlar gelip, ony ol ýerden, ol gözegçilerden zordan gaçyrýarlar. we Naýymy gizläp saklamak üçin başga bir Awstraliýada ýaşaýan türk maşgalasyna eltýärler. We indi Naýymy bir zat edip Türkiýä ugratmalydy. Ol wagtlar ony Bolgariýa döwleti hemme ýerden gözleýärdi. Onuň Türkiýä baran bolmagy ahtimallygy örän güýçli diýip pikirlenýärdiler. Naýyma kömek edip bören adamlar hemme tanyş-bilişlerine Naýymy Türkiýä äk ugratmak üçin aýratyn bir samolýot ugradylmagyny sorap çykýarlar. Ýöne başda işler Naýym dagyň isleýşi ýaly bolubermändi. Olaryň jaň eden adamlary, edaralary Naýymyň özüni getirip, bilet alyp ugratjakdyklaryny aýtýardylar. Ýöne bunu etmeklik hem örän uly töwekgelçilikdi. Ahyrynda Türkiýe döwletiniň wezipeli adamlarynyň biriniň Naýymyň Awstraliýada gaçandygyny we oňa kömek etmelidigini eşidensoň, oňa ýörite kömek etmek üçin topar ugratýar. Ol adamlar onuň pasportyny çalşyp, täzesini taýýarlap berip, ony Awstraliýadan Türkiýä barmaklygy üçin London usulyny gitmekligi planlaýarlar. Şeýdip, Naim Londona gitýär. Onuň Londona gitjekdigi baradaky habary Bolgariýa döwleti hem eşidýär. Naim Londonda Türkiýe döwletiniň ilçihanasyna baranda, ony Bolgariýa döwleti tarapyndan watanyna dönüklik etdi diýip ol ýerde öldürtjek bolýarlar. Bu zatlaryň boljakdygy barada öňünden habarlary bolan Türkiýe döwletiniň işgärleri Naimi goramak üçin başga bir adama Naimiňki ýaly eşikleri geýdirip, başga ulag bilen birinji ugratýarlar. We şeýdip Naim dagy arkaýyn Türkiýä gitmek üçin ikinji ulagda howa ýoluna tarap gitýärler. Olara howa ýolunda hem mesele çykýar. Samolýotda iki ýol boýunça Türkiýä geçip bolýardy. Olaryň biri Bolgariýa döwletiniň üsti bilen, ikinjisi-de başga bir döwlet. Bolgariýa döwletiniň üstünden geçjek bolsalar, onda Naýymyň samolýodynyň içinde bardygy bilinip, ony alyp galjaklygy göze görnüp durdy. Beýleki döwletde samolýodyň içinde kimleň bardygyny görüp, olaram Naýymy öz döwlet maksatlary üçin alyp galma şansy bardy. Şonuň üçin olara diňe bir ýol galypdy. O-da howa ýolunyň has ýokarsyna çykyp, bulutlaryň üstünden Bolgariýa döwletini kesip geçip uçmaklykdy. Ýöne bunu etmeklik hem uly töwekgelçilikdi. Sebäbi olary howa ýolunda Bolgariýa döwleti görüp hem bilerdi, görmänem. Ýöne, Hudaýa şükür, bu uçuş şowluja bolupdy. Naim Türkiýä baryp, samolýotdan düşeninden ene topragyny ogşaýar. Onuň Türkiýä gelendigini bildirmek üçin ýörite ýygnak edilip, oňa žurnalistleri hem çagyrýarlar. Naim ol ýerde ýörite žurnalistlere özüniň içinde galan ähli ýaralarynyň yzlaryny aýdyp berýär. Ol Bolgariýa döwletiniň nähili zulum edendiklerini gürrüň berýär. Ýöne iň gynandyrýan ýeri, Naim bu habary tutuş dünýä ýüzüniň eşitmegini isleýärdi. Emma ol habarlar diňe Türkiýe döwletiniň içindäki gazetlerde çykarylan eken. Indi Naim bu habary dünýä ýüzüne eşitdirmek üçin dünýä ýüzündäki olimpiýalara gatnaşyp, birinji ýer alsa, şonda Naimden interwýu alnanda bu habarlary aýdyp biljekdi. Naim şeýdip Olimpiýalara taýýarlanyp başlaýar. Özem bu gezek ol Türkiýe döwletiniň adyndan çykyş etmelidi. Şol wagtlar Naima Amerikadan bir teklip gelýär. Ol teklibiň içinde Naime iki sany ullakan jaý, ulag, bir million dollar pul we näçe müň dollarlyk çek beriljekdigi, ýöne bir şert bilen, o-da Naim Türkiýe milli sport toparyndan çykyp, Amerikanyň milli sport toparyna geçmelidi. Ýagny Naim dünýä ýaryşlarynda Amerikanyň adyndan çykyş etmelidi. Naim-de öz watandaşlaryny erkinlikde ýaşatmak üçin ol teklibi kabul etmeýär. Ondan soň ol bir ýaryşa gatnaşyp, onda hem birinji ýer alýar we indi ol Günorta Koreýada geçiriljek Dünýä Olimpiýasyna garaşýardy. Emma käbir garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýar. Ýaryşa birki aý galdy diýlende, Naim gaty erbet ýaramaýar. Oňa seretdirmek üçin daşary ýurtlardan ýörite doktorlar getirilýär. Doktorlar onuň ýagdaýynyň öwerlikli däldigini we ýaryşa-da gatnaşyp bilmejekdigini, eger-de gatnaşaýan ýagdaýynda onuň ölüm howpludygyny aýtýarlar. We hiç doktoryň hem öz ölüm howply hassasyny boşadyp goýberip jenaýat etmäne ýürekleri ýokdy. Naim şonda-da öz slegi boýunça hassahanadan çykýan diýip dokument ýazdyryp ýaryşa taýýarlanmak üçin sport zala gaýtýar. Ol sport zalda bir aý diýen ýaly şol ýerde ýatyp-turup türgenleşýär. Bolgariýa döwleti Naýybyň ýaramaýandygy barada habar eşidip, örän begenşip, onuň öňlerindäki Olimpiýada ýer alyp bilmejegini pikir etýärdiler. We ahyrynda garaşylan gün hem gelip ýetipdi. Ol dünýä Olimpiýasy şumat Seul bir müň dokuz ýüz segsen sekiz diýip tanalýandyr. Ol gün agyr atletikada Türkiýäň adyndan Naim Suleýmanoğlu çykyş etýärdi we Bolgariýa döwletiniň adyndan Stefan Topurow çykyş etýärdi. Bu iki topar altyn medal gazanmak üçin biri-birine garşy galan iň soňky toparlardy. Olaryň hersi üç gezek agyrlyk galdyryp bilseler, ýagny haýsy topar başaryp bilse, şol ýeňiji bolýardy. Ýöne her gezek galdyranlarynda üstüne agyram goşulýardy. Stefan Topurow eýýäm ikinji gezekde agram göterip bilmeýär. Üçünji gezek ring hem galdyryp bilmeýär. Naim Süleýmanogly eýýäm ikinji gezek galdyranda dünýä rekordyny döwüpdi. Ýöne üçünji gezek hem galdyrmakçy bolup, öňküden beter has agyrlyk goşdurýar. Ol ýigrimi bir ýaşyna garamazdan, öz agramynyň üç essesini we ýene-de onuň üstüne on kilogram agyrlygy goşduryp, jemi bir ýüz togsan kile agramyny göterip, dünýä rekordyny goýýar. Soňra Naim Süleýman ogluny Amerikada ýerleşýän Birleşen Milletler Guramasyna çagyrylýar. Naim ol ýerde hem interwýu berip, ol interwýuda ähli bolan zatlary şeýle gürrüň berýär. Siz dünýäde eýe bolan ähli zadyňyzy ýitirip bilersiňiz. Öýüňizi, işiňizi, hatda ýakyn adamlaryňyzy hem. Ýöne durmuşda ynsanyň ýitirip biljek iň degerli zady onuň kim boldugydyr. Bolgariýada ýaşaýan iki million türküň atlaryny üýtgedildi. Näçe zulumlyklar görkezildi. Biziň bar islegimiz öz dogduk mekanymyzda, öz atlarymyz bilen erkinlikde ýaşamaklykdyr. Eger-de bu ýagdaýy Bolgariýa döwleti islemeýän bolsa, onda bize, öz watanymyz Türkiýä göçmeklige rugsat bersin diýip, Naim öz hak-hukuklaryny bütin dünýäň ýüzünden talap etýär. Şeýdip şondan üç aý soňra, Bolgariýa döwleti beýleki döwletler tarapyndan gelýän nägilelikler zerarly Türkiýä tarap ýollar açmaly bolýar we üç ýüz elli müň türk raýatlary öz ata watanyna gowuşýarlar. Iki müň on ýedinji ýylyň on sekizinji noýabrynda Naim Süleýman ogly bagrynda şol öňden galan näsazlyk sebäpli iki aý ýaly hassahanada ýatyp aradan çykýar. Ony Istanbuldaky Edirnakapi atly mazarlykda jaýlaýarlar. Ýöne gynansak-da iki müň on sekizinji ýylda Naim Süleýman oglunyň mazarlygy täzeden açylýar. Ony açmaklarynyň sebäbi bir ýapon zenanyň Naimden bir gyzy ýagny Sekaý More atly gyzynyň bolandygyny aýdyp, onuň DNA-sy bilen Naýymyň DNA-synyň gabat gelip-gelmeýändigini barlamak üçin açýarlar we o-da dogry bolup çykýar. Naýymyň ondan daşary türk aýalyndan üç sany gyzy bardyr. Naim Süleýmanoglunun hatyrasyna iki müň on ikinji ýylda Londonda bir metro duralgasynyň adyna Naim Süleýmanogly diýip goýýarlar. Iki müň on dokuzynjy ýyla Bolgariýada hem şol ýaşap gaýdan ýerleri bolan Mestanlyda onuň heýkelini döretýärler. Bu bolan waka barada hem iki müň on dokuzynjy ýylda kino çykartdyrlar. Ol kinoň ady türkçe Jep Herkuli Naim Süleýmanogly atly kinodyr. Dostlar, gaty gowy kino bolupdyr. Hemmäňiziň görmekligiňizi isleýän. We şoň üçin hem kinoň salgysyny aşakda görkezip geçendirin. Şondan geçip görüp bilersiňiz. Häzirlikçe, hoş, sag boluň!